Garaşylan we garaşylmadyk netijeler. Täzelenen düzümler bilen Türkmenistanyň futzal oýunçy naýbaşy ligasynyň täze möwsümine badalga berildi. Möwsümiň ilkinji üç tapgyryň duşuşyklary ýurdumyzyň Daşoguz şäherinde geçirildi. Ilki bilen jemi üç aýlawdan ybarat bolan çempionada sekiz toparyň gatnaşýandygyny aýtmak gerek. Häzir bolsa şol toparlaryň Daşoguz şäherindäki duşuşyklarda görkezen netijelerini ünsüňizi çekmek isleýäris. Türkmenbaşy şäherine wekilçilik etýän topar naýbaşy liganyň geçen ýyldaky çempionudyr. Hut şu çempionlyk hem Deňizçä şu ýyl Aziýa futbol konferasiýasynyň Çempionlar ligasyna gatnaşmak hukugyny berýär. Birinji tapgyrda ýerli topary Turany dört bir hasap bilen ýeňen Deňizçi ikinji tapgyrda çempion ugrundaky esasy bäsdeşi bolan Köpetdagdan nol bir hasabynda asgyn geldi. Her niçik hem bolsa, üçünji tapgyrda özüni dürsäp, Senat banky üç bir hasabyny ýeňen deňizçiler barybir üç tapgyrda üç utuk ýitirip, bir aýlyk arakesmä alty utuk bilen çykdylar. Bu tapgyrlarda garşydaş derwezlere ýedi top geçiren deňizçi öz derwezesinde üç top gördi. Ensanyň içeri işler ministrliginiň topary ýaryşa iň netijeli başlanlaryň biri Köpetdag üç duşuşykda-da utuk getirmedi. Birinji tapgyrda Migrasiýany, üç, iki, ikinji tapgyrda Deňizçini, bir, nol, üçünji tapgyrda bolsa Turany, bäş, iki hasabynda ýeňen Köpetdag dokuz utuk bilen eýýäm ýaryş tertibiniň çür depesinde ýerleşdi. Görşüňiz ýaly, Daşoguzdaky duşuşyklarda garşydaş derwezlere dokuz top geçiren Köpetdag öz derwezesinde dört pökgi gördi. Gümrükçi täze möwsüme ýitgisiz başlan iki toparyň biri. Hatda ol ilkinji üç duşuşykda garşydaş toparlary iň kän pökgi geçiren topar. Üç duşuşykda on üç pökgi geçiren Gümrükçiniň futsalçylary möwsümiň açylyş duşuşygynda Tingiziti dört bir, ikinji tapgyrda Milligoşuny ýedi bir, üçünji tapgyrda bolsa Migrasiýany iki bir hasabyna ýeňdiler. Bu duşuşlarda derwezesinde bary-ýogy üç pökgi gören topar şu ýyl çempionlyk ýaryşynda Köpetdag bilen Deňiz şirin esasy bäsdeşleriň biri bolup biler. Daşoguz welaýatyny wekilçilik edýän topar Welaýatyň ýokary ligada çykyş eden futbol toparynyň taryhy adyny özüne geçirdi. Şeýlelikde, futbola garaşylan Turan futzaly gaýdyp geldi. Öz şäherinde geçirilen ilkinji duşuşygynda geçen ýylyň ýeňijisi Dengiçeden bir-dört hasabyna astyň geldi. Ikinji tapgyrda Tengiziýetiň topary bilen bir-bir hasabyna deňlikde oýnan Turan iň bolmanda bir utuk gazanmagy başardy. Topar öz öýündäki üçünji duşuşykda ýaryşyň iň güýçli wekilleriň biri Köpetdagdan iki-bäş hasabyna utuldy. Eger möwsüme öz öýünde başlamagy Turan üçin artykmaçlyk hasaplap bolýan bolsa, toparyň ilkinji üç duşuşygynyň ikisini çempionlaryň esasy dalaşgärleri deňiçidir Köpetdagyň geçirmegini şowsuzlyga sebäp hökmünde görkezip bolar. Daşoguz şäherindäki duşuşyklardan Turanyň futzalçylaryň nähili sapak alandygyny aprel aýynyň üçünji on günlüginde Aşgabat şäherinde başlanjak duşuşyklarda görüp bileris. Döredilenden bäri abraýly baýraklaryň birnäçesine mynasyp bolan topar täze möwsümiň ilkinji üç duşuşygynda janköýerlerine göwni çökgünlikden başga zat berip bilmedi. Möwsüme şowly başlar öýdülen Migrasiýa Daşoguzdaky duşuşyklarda bir tuky hem gazanyp bilmedi. Topar birinji tapgyrda Köpetdagdan iki-üç, ikinji tapgyrda Senagatbankdan bir-üç, üçünji tapgyrda bolsa Gümrükçiden bir-iki hasabyny ýeňlip, öz geçiren dört pökgüsiniň öwezine garşydaşlaryndan sekiz pökgi iýdi. Bir aýlyk arakesmede bu netijelerden sapak çykarmagyna garaşylýan topar dördünji tapgyryň duşugyny ýigrimi altynjy aprelde Tyngyzit bilen geçirer. Möwsümiň ilkinji iki tapgyryndan soň Senagat bankyň iňňän üstünlikli başlana bardy ýazyldy. Çünki topar ilkinji duşuşygynda Milli goşuny dört bir, soňra bolsa Migrasiýany üç bir hasabyna ýeňdi. Ýöne Senagat bankyň ýyndamlygy deňeçjä çenli eken. Ikinji duşuşygynda üç bir hasabyna ýeňiş gazanan topar üçünji tapgyrda deňeçden edil şol hasap bilen astyn geldi. Şeýlelikde, bankçylar ilkinji üç tapgyry artutuk bilen tamamladylar. Olaryň geçiren sekiz topuna garşydaş bäş gol bilen jogap berdiler. Futbolda Şagadamyň üstünliklerine uly goşant goşýan toplum Basra iki möwsüm bäri futzal toparyna hem ýardam berip, onuň naýbaşy ligada çykyş etmegini gazanýar. Geçen ýyl hem gowşak çykyş eden topar täze möwsümde-de Gümrükçiden bir dört hasabyna utulmak bilen başlady. Ýöne TNGZ ikinji tapgyrda Turana utup aldy. Duşuşyk bir-bir hasabyndaky deňlik bilen tamamlandy. Üçünji tapgyrda bolsa täze möwsümdäki ilkinji ýeňişini gazanan topar milli goşuny iki bir hasabynda utmagy başardy. Dört utukly Tengizyt häzir utuk babatynda naýbaşy liganyň sekiz wekiliniň üçüsinden öňde. Göreliň, topar bu ýoly gelejekde dowam etdirip biljekmikä? Futzalçylaryň sport ýoluny harby gulluk etýän ýyllarynda hem dowam etdirip bilmegine mümkinçilik döreden topar täze möwsüme hem pes netijeler bilen başlady. Belli goşun üç tapgyrda-da utuk gazanyp bilmedik iki toparyň biri. Dogry, Senagatbankdan bir dört, Gümrükçiden bir ýedi hasabyny utulmaga dogry düşünip bolar. Ilkinji iki duşuşykdaky garşydaşlar hakykatdanam juda güýçli. Ýöne naýbaşy liganiň täze wekilleriniň biri Tengiziýetden hem bir iki hasabyny utulmak Belli goşunyň bolanja umydyny hem tala daňdy. Topar indi ýigrimi altynjy aprelde Turandan utuk almaga synanyşar. Ilkinji üç duşuk bilen bagly täsirlikleriň ýene biri hem birinji tapgyrdaky ähli duşuklarda deredelere bäş pökginiň geçirilmegidir. Tapgyrda deňizçi Turany, Senagatbank milli goşuny, gümrükçi bolsa Tengiziti dört bir hasabyna ýeňdi. Köpetdag bilen Migrasiýanyň arasyndaky duşuşyk bolsa üç iki hasabyna tamamlandy. Türkmenistanyň futzal boýunça naýbaşy liganyň ilkinji üç tapgyryna, Derezelere elli iki pökgi geçirildi. Duşuşyklaryň tertibi boýunça möwsümiň onunjy golunyň birinji tapgyrdaky Köpetdag Migrasiýa, ýigriminji golunyň ýene şol tapgyrdaky Gümrükçi Tengizeýtiň duşuşygynda, otuzynjy golunyň ikinji tapgyrdaky Mellioşyn Gümrükçi duşuşygynda, kyrkynjy golunyň bolsa üçünji tapgyrda Köpetdag bilen Turanyň duşuşygynda, Naýbaşy Leýganyň ellinji golunyň bolsa ýene şol tapgyrdaky Tengizeýt bilen Mellioşyn duşuşygynda geçirilendigini aýdyp biler.